محەمەد سەلاح، ناسراو بە میسیەکەی سەی سادق، تەمەنی یانزە ساڵە و حەز و خولیایەکی زۆری بۆ تۆپی پێ هەیە، بەرەیەکی جیاواز و جوڵەکانی پڕ لە هونەر و دیمەن و نمایشی جوانە، لە نێو گۆڕەپان بە نمایش و نەرەکانی یاریەکە خۆش دەکات، ئامادەبوانیش هۆگر و سەرسامی خۆی دەکات. محەمەد سەلاح گشت یاساکانی تۆپی پێی لەبەرە، خەونی گەورەی ئەوەیە لە داهاتوودا ببێتە یاریزانێکی گەشاوی تۆپی پێ تا ببێتە جێی شانازی شارەکەی و خزمەتکردن بە وڵاتەکەی. من کە ناوم محەمەد سەڵاحە، ناسراوم بە میسەکەی سی سادق، ئەی لە خودای گەورە بەزیا بێ لەوەتەی هاتوومەتە قوتابخانەی طوبی سی سادق توانیمە ئاستێکی زۆر باش پێشکەش بکەم، زۆر سپاسی دایک و باوکمەکەم هەمیشە یارمەتیدەرمن و زۆر سپاسی براکان مەکەم هەموو کات لە پشت من دەستخۆشی لە ڕایەنەرەکان مەکەم یاسەکانی تۆپ پێ ئەمانن یاریگا تۆپ یاریزان کەرەسە یاریزاندا وەرداوارەکانی تری یاری ماوەی یاری سەرەتا و دەستپێکردنی یاری تۆپ لە نێو یاری و دەرەوەی یاری دیاریکردنی دەرەنجامی یاری ئۆفساید هەڵە و بەدڕفتاری لێدانی ئازار لێدانی سزا هێڵدانی تەنیش هەڵدانی لێدانی گۆڵ لێدانی گۆشە. خێزانەکەی محەمەد پاڵپشتێکی تەواوی کوڕەکەیان دەکەن و هەموو کات هانیان داوە تا سەرکەوتنی زیاتر بەدەست بێنێت. هەر لە مناڵی ئەو وێنانە دیارە کەوا هەستێکی بووە و توانایەکی هەبووە کە یاری بکا و گیرێناوە هەر لە مەکتەبەکە مامۆستاکانی بەگیرێناوە ئەی گۆڵمان لێکا و چیەکە ئەمە تا تەریقی شەبین و یاریەکەین لەگەڵ محەمەدا زۆر زیرەکە وتم وەڵا ئیتر منیش هاندەریە بم ئینشاڵا یارمەتی ئەم جلوبەرگی بۆ هەموو شتێک حەزکە ئمجا زۆر خۆشمانەوێ ینی مناڵێکە هەر لە خۆی لە ماڵەکە دایگی من براکانی هەمومان خۆشمانەوێ کاک محەممەد یەخوە تەمە درێژ بێ مەرگی نەبینم بەس یەک شتم هەیە من ئەگەر ئەم کوڕە خوا پێی داوە ئەگەر هەستە وا بێت لێم سێنێتەوە لێوە چێت تەحمل نەگەم مامۆستاکانی محەممەد ئومێدیان زۆرە و سەرسامن بە توانەکانی داهاتوێکی ڕوونی بۆ چاوەڕێ دەکەن؟ بدایەت خۆشحاڵین کە لەگەڵ ئێوەی بەڕێز لێرەین و سوپاستان ئەکەین کە کەناڵی ئاسمانی پەیام هەمیشە لە هەموو کار و چالاکییەکاندا لەگەڵمانن. خزمەتێکی تاویان بە فێرگەکەمان کردووە، بە ناوی هەموو ئیدارەی فێرگەکەمانەوە سوپاسگوزاری ئەم کەناڵە خۆشەویستەین. ئێمە ئەمڕۆ لێرەین بۆ قسەکردن لەسەر فێرخوازێکی بەهرەمەند و بەتوانای شارەکەمان، زۆر گەشبینین بەم جۆرە مناڵانە و پێمان وایە لەو خۆل و پاڵەوانە تێدا بەشداریمان کردووە، محەمەد بۆتە هۆی جێی سەرنجی تەواوی سەرپەرشتیاران و ناوبژیوانانی خولەکان، تەنانەت ناوبژیوان بۆ یاری تەواو بووە، محەمەدی باوەش گرتووە و ماچی کردووە. قوتابخانەی تۆبپێی سەی سادق ماوەی چوار ساڵە دامەزراوە و سەر بە یەکێتی ئەکادیمییەکانی تۆبپێی کوردستانە. ئەم قوتابخانەی ئەندامە لە رێکخراوی CCPA دانیمارکی. لەلایەن چەندین شارەزا و رایەنەری خۆبەخشەوە بەڕێوە دەچێت و ژمارەیان سەد و چل فێرخوازە. هەفتانە سێ رۆژ مەشقەکانیان ئەنجام دەدەن و تا ئێستەش چەندین یاریزانیان پێگەیاندووە. محەمەد سەڵاح دەیەوێت نازناوی حەمەمیسی یەکەمین دەستکەوتی ژیانی بێت نەک گرنترین، ئەو بە توانا نمونەیەکەیەوە چاوی لە دەستکەوتی زیاترە و دەیەوێت خۆی لە داهاتوودا بێتە نازناوی ئەو منداڵانەی کە تواناکانی خۆیان دەسەلمێنن. سوەی محەمەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەید سادق.